Chaŋ bɔhibɔhi ŋɔ ashibiti ni. Dabba ni deeri paɣa dɔɣu so n-lan dɔɣisi paɣiba la, din sani ka a yɛli zaŋ kpa di polo. A dini yɛn la wula zaŋ kpa lala dini maa polo? A dini saɣiti li? Why ka nachiinja ka yɛri di yɛtɔɣa? Amaa zuŋɔ paɣa dɔɣu n-kuli lan kurigu bɛ ni o chaŋ ashibiti ni. Bɛ ni tooi chaŋ ka ti nya doo n-yɛn deeg o. M ma m-mani paɣa puli na mi n-saɣim ka zuŋɔ chaŋ ashibiti. Bɛ niŋ shɛli ni di yɛn siya bee wala ka bɛ booni li maa? Di niŋ ka yi bi baŋ li boli mi, yi baŋ ni bɔri shɛli maa. N ku bɔri ni n buɣisi ka yi baŋ ni bɔri ni yɛli yɛltɔɣ shɛli maa. Puli maa ni saɣim maa, ʒim maa, din tooi niŋ ka di shɛŋa kpalim o puli li daɣiri maa. Doo n-daa ku zaŋ bini kpar o naba ŋ-ŋɔ n-yaai o naba, ka zaŋ bini tim o tooni n-vari zaa hal ti voli yina. Hal di daa toola purɔblɛm gba ka di ʒiya ni o kpɛm ti bɛ yɛli ka bɛ zaŋ o kpɛla tiyaata. Doo n-daa niŋ li. M paɣaba ti lahi ka alaafee ka n zaŋ o ti lahi be Ankara ka n zaŋ o chaŋ 37 Hospital ŋun ka mi Ankara mini yaɣa ashibiti shɛli maa kamani yuŋ tuu ka dɔɣite maa chaŋ chaŋ dariti shɛli na ka o yɛn chib o o daa gbaala o kpɛ ŋ-ŋɔ man ka n gbaai kpɛ vii biɛla o daa gbaali m pirigi na hal ti za o gbinyɔɣu ni ka chib o shɛriga maa ka yooi ma niŋ m bo bɔri m paɣa gbuna ni pɔbɔyi m paɣa gbuna. Di simsi ni ti yɛn yɛlitɔɣ shɛli zaŋ dalim kaman ti Dagbani o ti niŋdi binshɛɣu ŋɔ maa, di simsi ni ti niŋ vihigu viɛnyɛliŋga. Di simsi ni a bɔhi niriba paai ninvuɣ bɔbili. Di bɔhi ninvuɣ yino ka kana ti bɔri ni a zaŋ li ku bukaata. Bɔhi niriba paai ninvuɣ bɔbili. Dagbani li bee ti niŋ ŋɔ wula n-lee nyɛli? Bee a di shɛhira ka a mi nya ka so kani ka dabba kpɛni ti gbaag o kom? A diri shɛhira? To chaŋ pahi binshɛɣu kpɛŋ ŋɔ. Hal daadam ka a shili, bɛ bi zaŋ li pahiri kasiɣira puuni. Ka ŋun kam gbiri gballi nya kasiɣira? Aai! A suɣindi ba m-ma, amaa a ka ka siɣiri nya. Ka siɣiri nyɛla ŋun deei di kum suɣindi gballi puuni. Di bi yi sɔɣi ka so ka a ti yihi chihala, ti ŋun nya ka siɣira. Zuŋɔ ti shiri ka o ni chaɣi ti paɣiba ŋɔ ka lɛɣ ka siɣiri ba m-piri ba. Yuli a yɛtɔɣa ŋɔ zuɣu viɛnyɛla, ka mi ni bɛ suui daa daŋ ko shɛli maa la, a kom maa di yila a kpɛmmi, a mi di yɛla. A bɔri naa ni ni ka ti ni kul labisiri binshɛɣu kam ka ʒiya ni paɣiba ku tooi niŋ li dabba maa, di sibisi ni o wuhi paɣiba maa, A ba m-piri ba. M ma ni kul nyɛ bia hal ti paai ni paai shɛŋa ŋɔ, bia n-na nyɛ ma ŋuna, amaa ma ni daa shiri n-chaŋ jiŋli ni nti nya ka paɣa n-je jiŋ tooni. Ŋmanila ʒi n-nyɛli ka paɣa diri limaasili. A bɔri naa ni Naawuni niŋ aadalichi, bɔzuɣu ka paɣa ŋun ku tooi zani jiŋ puuni? N ni ʒi n-nyɛ ka nir kam ka bɛ zaŋ ni puhi jiŋli bahi o zuɣu, ka nya ka paɣaba gba be safu maa puuni, bee ka paɣa ʒe tooni ni o puhi jiŋli bahi kum zuɣu? A bɔri naa yɔn Naawuni niŋ aadalichi. To di zuɣu, binshɛɣu bee tiyani ka paɣa tuma nyɛli bɛ pee bɛ yɛli ni paɣa o yɛla ka nini bee bɛ chɔɣimam. Paɣa malila o tuma ka chɛ doo tuma. A mi nya ka paɣa puu lan walisiri ni o dɔɣi kaweya ni bɛ chaŋ ti goli duu ti Dagbani ŋɔ puuni. Paɣa puu paɣa dɔɣi tɔɣili kaweya chaŋ ti goli o tuma m-bala ka doo tuma nyɛli. Annabawa baliŋ maa zaa ha paɣa ka bɛ ni. A bɔŋɔ Naayinba Naawuni kpi bi niŋ aadalchi, ka di yi niŋ ka Naawuni maŋmaŋ yi niŋ ŋu, ka Dagbani ŋun ti yuui kaman kpɛŋ ŋu maa di bi simsiri paɣa be luɣili yaaka zaa, ka o taali nyɛla di sani. Ba yaa n tooi yɛli shɛm maa ka n tooi pali a nyɛlipiri m piri ba yuli a yɛtɔɣa maa zuɣu viɛnyɛliŋga. N deei tabili ni a yi di niŋ vihigu, dina n tooi niŋ ka lala viidiyo shɛli yi ni niŋ ŋu bee lala yɛlisim ŋu ka a bi yɛli. To amaa m bi yɛm n ni ni yɛ shɛli maa lala n-nyɛli, n lee kuli yɛn yaai gba chaŋ ti niŋ vihigu, amaa n tɛhiri shɛm maa di ni tooi pali a. Di zuɣu Dagbamba bi gaŋ paɣaba. Paɣa malila o tuma ka che doo tuma. Paɣa mini doo du tuma di pa yim. Paɣa malila o tuma ka che doo tuma di pa yim. N gba kuli kamina nti zaŋ ŋmaa pahi ka ti nya nya ka che di yi chani laa ka ti yi shini li. Shɛb ban bi mi shili yɛn tɛhi la a ni yɛli li shɛm maa. Paɣa yi kani doo n-ko yɛn zaŋ o nuu tim o tooni m-paɣipaɣi ka saɣisi saɣisi o n-niŋ din no no no ka lala nyɛl. labina o vihigu domin ka siɣiri o tabi tabi pam n yɛra saha shɛli kam o wula miliyon garibu ni gari so ŋuna naawuni